Hyzmat etjek doganlar we bir toparlarda gije gündiz hyzmat edip durlar we edipdirler. Hudaý olardan razy bolup, Allah olaň maksat myradyna ýetirsin. Bir mübärek hadys okaýyn. Ýüreginde mydam şu doganlar gaýgy bolup,

Oňam aýtjak, Eý Allanyň dosty, öwdi kynçylyklaba gorkma, men-de saňa ýoldaş diýjek. Şu ýoldaş kim indi şul adam? Eden gowulyklary. Allah razy bolsun diýip eden ýagşylyklary. Eden mertçilikleri. Aham yoldaş bolup gitjek bir yankı adam pikir etjek bir döwür gowy adamlaryň biri diýip. Aham yolda etjek ştadan habardarrak bolup geçmeli. Ştada bir eme hesabını çekmeli. Ştada bir eme hazır dur. Ol rahnama gowy zatlar aýdyp gitjek diýip. Tä sırat köprüden geçýänçä ýanyna bar diýip. Bu jennetde Gowy jaýlara jaýlap ohm ýaňky adam yzyna öwrüljekdi. Ohm ol adam musulman adam ýagşylyk eden adam dürri oňa ýapyşjak diýen. Hataý direk barýaň dur diýipdi. Kim bolýaň sen diýip. Hiç kim meni innenak her kim öz işi bilen na. Sen meni göwe bermediň. Ama tarifoni.

Eden ýagşylygyň kyýamatda etdiň Hudaý Taala dünýede etdiň Hudaý Taala kyýamatda saňa ýoldaş etdi diýjek. Tä jennet maksat myradyňa ýetýänçäň men ýoldaş tutdum diýjek. Men wezipem tamam boldy. Men öwrülmeli diýjek.

Ohm adamlaryň arasynda ýortup beren her ogulçyk görse bir üstüni bökjek bolýan bolmaly. Ine oglum tapdym diýip. Her ogulçyk gelse ine oglum tapdym diýip gujaklajak bolýan bolmaly. Nadani ki çon rah gördem bi dust. Haram kes ke piş amadam göftem ust. Her ha ine oglum geldi diýip görenim gujakladyp ahyr bir ogluň bir bir oglançyklyň biri meň oglum bolup düşdi diýip.

Gaýrat etmeli günde gaýrat edýän adam ol öwliýadyr ol adam. Emma ol adyr-udyr edip, madyr-mudyr edip, ýöne galmagal edip-de iş bitirmeýän ol boşdur. O hiç kare bolar. Ýöne ol okan tabilla ýöne sesi wady içi boşda. O peýdasy ýok onuň. Çekepläp duran bolsun, çe eşitip duranlary bolsun, her ýerlerde bolsunlar. Ýöne akse düşmek bilen filme düşmek bilen o bolmaýar. Iş öwe düşmeli we her kimde Allah üçin bir iş bitirmeli. Her ýerlerde bolsun we her zamanda we her makanda bolsun. We her mugyýetlerde bolsun. Allah'ın razıçılığı bilen iş bitirmek imanı mekan adamın işidir. İnsaniyetten keramatı ba adamın işidir.

Eýämiz Hudaý aýdýar, Zerreçe ýagşylyk etseň, boş gitmez diýýär. Bir mübärek Nebi Ekremiň hadysynda şerif aýdýan Gürküş dagadan tamam etjeginde. Bir niçe doganlar Kümüşdepede

Suwa gark bolan adam şehitdir diýýär. Nebi Ekremiň aýdan sözi. Çagasy dünýä gelip durmany jan beren ene şehitdir diýýär. Musulman bolup bir gaplaň, bir şir, bir arslan dargadyp iýen adamsy şehitdir diýýär. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň derman sözi. Musulman bolup üstüne tam gaçyp, diwar gaçyp ölse şehitdir diýýär. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň sözi. Wal gariku şehitun. Suwa gark bolanda şehitdir diýýär. Allah Azzezelal o doganlaryňdyr ruhuny şad edip, Şehitlik derejesi uly bolup Hudaý galyllaryna kuwat bersin. Allah Azzewejelal galyllarynyň ýüreklerini giň etsin. Allah sabr berip, sekinet berip, kyýamatlaryna uly dereje